Мөхтәрәм караучыларым, бүген без сезнең белән актуаль мавдукларга, актуаль мәсьәләләргә сөйләшергә тырышырбыз. Ул да булса кешенең тормыш рәвеше, тормышы, яхшылыкта тырышу, изгелеккә аяк басу аталучы өлкәләрдә. Көндәлек безнең актуаль проблемнарыбыз Бездән җавап таләп итүче мәсьәләләребез, кайвакыт безнең тормыш рәвешебез өстендә фикер итәргә, фикер э, йөртергә, уйланырга этәрә безне. Җәмәгать, кемне генә алсак та, барчаларыбыз да бәхетле яшәргә телибез, гаиләләребезгә исән иминлек телибез, шатлык хисләрен тыярга телибез. Җәмәгать, дөрес, болар барысы да дөрес, Чөнки татар мәкален генә алган вакытта да куян һәм бүре иртән уянгач, икесе дә тормышларын чабудан башлыйлар. Бит куян чапмаса, ул бүренең ризыгы булыр һәм тормышын дәвам итә алмас. Ә бүре аны тотмаса, ул ач калып, үз тормышын дәвам итә алмас. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, барчабызга да мәгълүм булганча, кешене шушы җир шарына тиккә җибәрмәгән. Аны сынар өчен. Кемнәр инде безнең арабыздан яхшылыклар кылыр, ә кемнәр киресенчә яманлыкка тартылып, ягъни начарлык гамәлләрен кылып, шайтанның вәсвәсенә бирелеп яшәрләр. Аллаһ Тәгалә үзе дә Коръәни Кәримендә әйтә, Ва ма халактул джинна вәл инса илля лиябудун. Дөреслектә мин кешеләрне һәм җиннәрне миңа гыйбадәт кылсыннар өченгә генә яраттым, дип әйтә. Җәмәгать, әйе, бу дөрес. Әмма дә ләкин бүгенге көннәребездә ошбу аятны кайвакыт дөрес аңлап бетермибез. Әллә Аллаһ субханаһу ва тааля безне факат гыйбадәт кенә кылыгыз, намаз гына укыгыз яки уразада гына булыгыз дип өндиме? Эшләмәгез, гыйлем алмагыз, карьерагызны төземәгез. Мөхтәрәм җәмәгать, бит Аллаһ Тәгалә үзе безне яратучы зат. Ул безне мизгел саен Тәрбияләп торучы Затыбыз, Аллаһыбыз. Әллә ул безне белмиме? Әлбәттә, белә, җәмәгать. Аллаһ Тәгалә безнең хаталаначагыбызны да, безнең ялкауланачагыбызны да, тормышның җиңел булмавын да, җәмәгать, гнахларга батачагыбызны да, бөтенесен-бөтенесен белә бит. Аллаһ Тәгалә үзе дә Коръәни Кәримендә әйтә,

Димәк, шунардан нәтиҗә ясарга кирәк. Әгәр дә без Аллаһ ризалыгы өчен тормыш артыннан чапсак та, дөнья артыннан чапсак та, әмма ләкин шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә кушканнан үтәсәк, ягъни гаиләбезне хәл ризык белән ашатырга тырышсак, балаларыбызга хәерле э, тәрбия бирергә тырышсак, болар бөтенесе дә гыйбадәт җәмәгать. Әйе, бүген бәлкем без сезнең белән биш намаз да укымыйбыздыр. Бәлки безнең уразабыз да э, инде аксап-аксап киләдер. Әмма дә ләкин җәмәгать шуның белән үзебездә нык та куймыйк. Чөнки әйе, тагын бер кабатланып әйтәм, хәтта фикерләсәк тә, бәлкем безнең яхшылыкларыбыз да аздыр. Күбрәк гөнаһка батканбыздыр. Әмма дә ләкин җәмәгать, ә бу тәмам дигән сүз түгел. Ягъни үз тормышыбызда нык та куймыйк, киресенчә, тырышыйк үзгәрү юлына, яхшылык янына.

үз-үзебезне белгәнчегә кадәр күбрәк тә. Шунда бер галимнең әйткәнчә, Э, мин дә ошбу сүзләрне китерәсем килә. Дөреслектә ышану ул, ягъни кешенең күңелендә булган иманы, ул да булса бер кош шикелле. Һәм кошның төп агзалары ул да булса баш һәм ике канаты, һәм бу галим әйтә баш, Ул и ул мәхәббәт ди. Ягъни иманның башы ул мәхәббәт, җәмәгать. Чөнки бар кеше тормышында э, нигезләнүче э, ниге бар нәрсәнең нигезе ул мәхәббәт. Чөнки э, яраткан затыбызны яратабыз, балаларыбызны яратабыз, әти-әниләребезне хөрмәт итеп яратабыз. Нәкъ шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне мизгел саен үз һавасын сулаттыра, үз суларын эчәйттерә, үз нигъмәтләрен биреп тора. Без дә аны яратырга тиешбез. Һәм яңадан ике канаты бар бит. Берсе аның курку, ә икенчесе аның өмет. Курку, җәмәгать. Әгәр дә ул кыскарса, бу яхшылыкка итмәс. Нәкъ шулай ук, әгәр дә безнең өметебез Зурайса. Һәм яки кыскарса. Ул да яхшылыкка илтмәс җәмәгать. Чөнки кашан кеше киресенчә күп күп итеп, күп итеп Аллаһ Тәгаләдән нык-нык итеп курка башлый. Ул нәрсә ди? Ул без яшьләр дип әйтә. Юк. Мин инде күп гөнаһ кылдым. Аллаһ Субхану ва Тәгалә мине гафу итмәс. Ул мине җәһәннәмгә ыргытыр. Мин ничек кенә, ничек итеп мин яңа тормышны яңа ак биттән башлыймсың? Юк, ди. Ә без киресенчә беләбез. Аллаһ Субхану ва Тәала кеше Аллаһ Тәаләгә кайтса, ди, тәүбә кылса, Аллаһ Тәала бар гүнаһларны да гафу итә аламын шириктән башка дип әйтә бит. Һәм нәкъ шулай киресенчә җәмәгать. Әгәр дә кеше өмәткә күбрәк тартылса, ул нәрсә дип башлый? Ул әйтә безгә. Ярар, Аллаһ Тәалә гафу итәр әле. Ярар, бу бит кечкенә гүнаһ. Ярар инде, ярар диеп, Инде хаман, хаман, хаман Аллаһ Тәгаләгә кайтуны ярак әйтә җәмәгать. Мөхтәрәм кардәшләрем, мөхтәрәм караучыларым. Инде без йөрәкләребез белән, иманнарыбыз белән, күңелләребез белән әш бу алтын уртаны татыйк. Мәхәббәтләребез дә иң әвәлгә булсын. Өметләребез һәм куркуларыбыз бер тигез барсыннар. Һәрдаим вакытта изгелектә тырышыйк һәм иң мөһиме кешелекле булыйк. Мөхтәрәм